Язучы белән яшәү ике ел, бер елы ике елга тиң дип әйткән иде. Онлайн аралашулар һәм әсәрне башка төрле үзгә итеп җиткерү модада бит инде. Минем берничә хикәя төштә язылды. Беренче китапны кулга алгач мин әле ышанмагымча караган гадерлим. Ә безнең татар язучылары алар әле үзләреннән бигрәк телне саклау дигән максатны куябыз бит инде без. шушы юлны сайлыйм деген сүзем вакытым Идел Макчарлагында гран-при алгач булды. Мин 3 курс студенты идем. Э, аңа кадәр ничектер хикәяләр языла, әсәрләр бастырыла, ләкин иҗат турында ул кадәр сүз ишеткән юк иде. Һәм менә шушы конкурста катнашып җиңгәннән соң, анда язучылар белән очрашу була бит инде. Аларның фикерләрен тыңлаганнан соң, анда инде мактау гына сүзләре түгел, тәнкыйть сүзләре дә күп. Э, шушы юлдан дөрес барам икән дип мин үзем өчен инде э, катгый карарга килдем. Нәкъ менә шушы Конкурста җиңгәннән соң, мөгаен, мин шушы юлымны таптым дигән фикергә килгәнмендер. Ә, дөрес әйткәндә, мин ә, бик күп укый идем. Мин 5 яшьтән укый белгәнемне хәтерлим. Әни әдәбият укытучысы, ә, башлангычта укыганда югары классларның эшләрен тикшерергә ята идем мин, сочинениеләрен. Ул вакытта балалар күп бит инде. Класс саен 30, 20. Мин инде карандаш белән үземә ничектер шул кызык ошый инде. Һәм инде мин аны әйткәнем дә бар, Мин көн саен бер китап укый идем. Менә минем кызым да шулай укый хәзер, үзем дә шулай, әни дә шулай укый. Безнең инде ул теге нәселдә бар ахрысы. Э, мин китап укырга бик ятаем инде. Ул вакытта яшь вакытта сайлап түгел. Э, нинди бар китапханәдә? И китапханәсе гомер-гомергә зур булды инде. Хәтта шул әле 8-9 яшьтә Казан атларында укыдым. Аның күбесен инде мөгаен аңлап уку булмаган инде бу теге. Э, Унан килгәндер. Икенче класста Сабантуй газетында минем Бер хикәячек чыкты инде. Ул хикәя дип әйтергә инде алмагайын, инде теге зурлап әйткәнмендер. Мәкалә белән хикәя арасындагы ниндидер жанрда эт турында, этем турында инде ул. Гадәти хәл инде шул басылып чыкты. Менә ул ничектер үзенә күрә бер канат куйды. Ә мәктәп елларында уканда э, бездә яшь каләмнәр дигән түгәрәк бар иде. Аның да тәэсире булгандыр. Ә иң э, мөгаен тәэсир иткәне Ул вакытта район үзәгендә Арча хәбәрләре дигән газетада Өметле каләм дигән мысын махсус э, битләр бар иде безнең газетада. Менә шунда эшләгән өлкән апа журналистлар миңа ничәнчедер бер 6-нчы, 7-нче класста укыган малайга шалтыратып, энем, нәрсә язасың, әйдә җибәр әле, синең бит язганнарың әйбәт кенә укылышлы, менә бу темалар теге кем әйтмешли кешегә санап шалтыратлары мине бик гаҗәпләндерә иде һәм алар менә ничектер үзеннән үзе канат куялар иде шушы э, газетаның өметле каләмендә дә мин бик күп кенә э, э, мәкаләләр хикәячекләр басылды менә ул да үзенә күрә тәэсир иткәндер иң беренчесе аның нәрсә генә истәк тә кешедә ниндидер бер сәләт булырга тиеш инде ул хәрештә кебек әгәр сәләт булмаса ничек кенә кеше тырышмасын ничек кенә укымасын белем алмасын Мин барыбер аны табигый язучы чыкмый инде ул. Ул чөнки менә безнең эшебез дә шул бит инде. Редакцияләү, карау. Әсәр табигый сулыш кебек укыла яки укылмый инде. Кешәнеп язылган ана Туфан ага Миннуллинның әйткән сүзләре дә бар бит инде. Язучылар турында бар э, языйм дип, языйм әле дип язучылар, бар язмыйча тора алмаучылар. Менә шул бик дөрес бәя биргән гади генә Туфан абый. Чыннан да язмыйча тора алмаучылар, аларны мин чын язучы дип саныйм инде. Һәм менә шушы язучы өчен сәләт булырга тиеш инде. Әлбәттә, беренче чиратта. Һәм аны менә Рабит ага Батулла да, әдәби шутларда да идәннән гел әйтеп килә инде. Формуласында бирә сәләт плюс тырышлык тигез була талант ди ул. Талант плюс тырышлык тигез була дахилык. Димәк, теге сәләт һәм талант аерым-аерым булса да, икесендә тырышлык дигән әйбер бар. Димәк, язучы өчен инде тырышлык дигән әйбер иң мөһиме. Ул тырышлыкка инде барысына керә инде. Китап укуда, тәрҗемә итеп өйрәнүдә, язуда бик күп ниләр керә. Ә инде язучы өчен иң мөһим сыйфат э, барыбер ихласлылык һәм инде менә теге э, кеше күңелен күрә белү. Беренче китапны кулга алгач мин әле ышанмагымча караганмын хәтерлим. Теге мендәр атына талап юк өйрәтә бит инде. Ләкин ул беренче генә түгел, аның менә һәркайсы үзенә күрә кадерле. Хәр китап теге чыннан да үз балаң кебек якын. Монда синең теге хезмәт кенә түгел, бөтен теге күңелеңне биреп эшләгән, жан җылыңны эргән әсәрләр бит инде. Аның геройлары һәркайсы күңелдән чыккан, кичерелгән. Э, шуңа күрә ул э, язучының аның хәр китабы да кадерле булады дип уйлыйм мин. Минем уйлавымча, чын язучыны ул теге аера торган бер нәрсә, Гадәттә менә бер ике ялтырап алган язучы ул үз тормышын яза да ул югала, ул тормышыннан соң чит ята алмый. Ә чын язучы ул бар әле үз, үз, үзе күргәннәрен генә түгел, менә теге төрле темаларга иҗат итә тиеш. Соңгы елларда мине барыбер үземне ә, татар шәхесләре безгә билгеле булмаган шәхесләр бик кызыксындыра. Мисал өчен, ә, Бассойка дигән Каһарман якутларның Саха Республикасының милли герое, каһарманы санала. Һәм без аның менә Якутиягә сәфәр вакытында инде беренче тапкыр барган вакытта аның Гыйззәтулла Рәхмәтуллин исемле татар кешесе булуы билгеле булды миңа. Мин инде аның эзләрен эзеннән барып, 2015 елда э, әсәр яздым. Һәм менә узган ел шул э, мине дә чакырдылар инде. Аңа һәйкәл төзиячәкләр. Бассойка татар кешесе Гыйдатулла Рәхмәтуллин дип языла инде Менә менә шундыйрак кызыклы шәхесләр дә мине кызыксындыра. Иң беренче каләм рәтләнгән шул әлбәттә бала була, бала яшендәге шулай бит, мәктәп укучысы була бит инде. Димәк, ул инде кулына каләм алыр рәтле икән, димәк инде аның ниндидер оеткысы бар. Нәрсәдер борчый, Ул иҗат кешесе өчен иң беренче битараф булмау бит инде. Ул битараф түгел. Ул ниндидер я сөенечен белдерергә тели, я көенечен, сагышын белдерергә тели, яки ниндидер гаделсезлеккә каршы чыга, яки теге ниндидер матурлыкны күрә. Димәк, бу кешедә инде ниндидер кызыксыну бар. Иң беренче чиратта аңа менә шушы үзенең бу миңа инде шагыйрьләргә кагыладыр инде. Алар хис кешеләре бит күбрәк бит инде. Ул аны керергә тиеш инде кәгазьгә, Һәм оялмаска тиеш ул, аны үзенең я укытучысына, укытучысына күрсәтергә, яки кемдер теге үзе хезмәт иткән иҗат белән шөгыльләнгән кешегә. Ул, әлбәттә, бик кирәк мәктәп андый. Көндәлекләрдән дә карыйсың инде язучыларны. Мин бик күп көндәлекләр укый торган идем инде. Хәзер дә мөмкин булганда карыйм. Күп мәсәлән, Сомес Моинның бик кызыклы биографиясылары бар, чит ил әдәбиятына алсак инде. Чеховныкы да бик кызык. Ничек язучы булырга өйрәтә бит инде. Фәнис Яруллинның көндәлекләрендә дә бар ул менә. Ул әсәрне суытып тора охшамый, язгач. Мәсәлән, мин хәтерлим, студент елларында Хикәяне хәтта лекцияда язып, шундук редакциягә йөгерә торган идем сабан туйга инде ул бит язгач та әсәр бик камил шикелле йөгерәсең һәм инде аны шактый гына редакциялиләр бу инде бик зур хата теге яхшылык максимализмындадыр инде мин мәсәлән ике җирдә яза алам инде берсе аның туган нигездә асы бигрәк тә аның романтик дип әйтергә мөмкин инде мәсәлән бик күп кенә хикәяләр, хәтта роман шунда язылды минем. Ул минем балачактан яраткан алмагач бар иде, зур. Шуның төбендә өстәл куеп, урындыгы бар инде. Ул вакытта бакчага беркем дә чыкмый инде. Мин язганда тынычлап, рәхәтләнеп, үзе бер табигать кызында. Һәм инде икенчесе Казанда иде. Шулай ук урманга карап торган җирдә, э, менә шул бер өстәлдә. Ә калган җирләрдә минем ничектер Язганым юк, ул ничек тышлап кабул ителгән кебек, табигый кебек. Мин мөһим дип уйлыйм. Аның үзенең теге җайланган, үзенең бер теге гармониядә ничектер барысы да син теләгәнчә тынычлык, башкасы. Туй вакытында Ркай Җәдулла безне котлады да инде. Язучы белән яшәү ике ел, бер елы ике елга тиң дип әйткән иде. Ул минем ничектер кызык, кызык булып калды. Чыннан да иҗат кеше дип яшәү ул бик җиңелдер дип уйламыйм. Минем хатын да сизә инде дөресен әйткәндә. Синең язырга җыйнасын бугай дип әйтә алмыйм. Һәм ул ялгышмый да инде. Ничектер уйланып йөри башлыйсың. Ә, шул әсәрдә яши башлыйсың. Ә, һәм шул вакытта инде чыннан да язырга утырасың ул э, теге мин үземне э, хәйран гына ялкан ялкау язучы дип саныйм чөнки э, бер кереп киткәнче өстәл янына бармас өчен карашып йөри торган кеше инде мин ә бер яши башлагач иҗат шушы әсәр белән аңа инде әлбәттә тынычлык вакыт кирәк миңа мин эшләгәндә өйдә тавыш бетә инде тынычлык ләкин мин күбрәк төнлә язам миңа менә кешеләр балалар йоклап кит хатын балалар йоклап киткәч тынычлап шул эш өстәлендә мин таң атканчыма атын вакытны исәпләмичә рәхәтләнеп яттым инде минем берничә хикәя төштә язылды ул э, дивана дигән хикәя мынау антологиягә керде инде хәзер россия халыкларының ул минем төштә язылган хикәя мәсәлән мисал өчен әйтим инде эшкә керү шул уйлап йөргәндәндер инде ул уйланып башта йөргәндән аның сере шундадыр Ләкин э, төштә язылган әсәрләр бар минем. Чыннан да ул уйландыра. Хәтта менә язып туктагач та бит әле йокларга яткач та ул дәвам итә аларның э, үзенә күрә языла башта һаман да. Ул шуңа күрә ул иҗат үзенә күрә бер татлы да, үзе газаплы дип әйтәләр бит. Мин иң беренче, беренче чатта балалар өчен хикәяләр яза башлаган идем. Аның әле бик кызык э, Әллүки дигән әдәби берләшмә бар иде. Университетта ничектер шунда чиратларына килеп эләктем дә мин беренче курста. Анда балалар өчен язган хикәяләрне анализлары тикшерәләр иде. Мин тыңлап утырдым да, миңа ошамады алар. Болай гына яза алмыйммыни, мин, миндә күбрәк тә кызыклы сюжетлар бар дип, шул көнне үк әллә биш хикәя язганымны хәтерлим мин. Аларның инде күбесе беренче китапка керде. Э, барыбер менә чын язучы, теге Ким дигәндә өч балалар китабы язырга тиеш дип уйлыйм мин. Беренчесе аның үзе күргән, үзе кичергән, үзенең балачагы, икенчесе балаларының балачагы турында, менә бу минем күбрәк балаларга бәйле инде үземнең. Өченчесе ким дигәндә инде оныкларының тормышы турында. Шуңа күрә э, тагын бер балалар китабы булыр дигән өметем бар әле мин киләчәктә. Мин остазым дип бер генә кешене саный алмыйм инде, әлбәттә. Чөнки ул һәр ул инде ниндидер иярү була, кемнедер теге кемнедер кабатлау була. Дөресен әйткәндә, менә Мәһдиевның теле, мәсәлән, безнең шул хәтле теге рәхәт үзебезнең язучыбыз Мөхәммәд Мәһдиевның. Гаяз Гыйлаевның миңа теге тыгыз философик әсәрләре бик ошый. Гариф Ахуновның да кызыклы әсәрләре бар. Ә Михаил Никинә, әлбәттә, инде. Болар һәммәсе үзенә күрә бер тәэсир ясагандыр инде. Ә менә турыдан-туры әдәбият дөньясына кергәндә ярдәм иткән кешеләр алар әлбәттә шушы безнең бүгенгедәге аксакаллар Ркай Идәдулла, Гайз Нурмурат, Ләбиб Юрон, мин шуларны атар идем. Алар менә әсәрләрне укып беренче бәя биреп, синдә э, бар бит нәрсәдер дигән сүз инде ул зур мактау бит инде ул вакытта. Бездәге кебек яшьләргә хәер хаклы юк ул. Менә без үзебез дә килеп кердек бит инде безнең буынны э, хәйран гына үзебезне э, яшь егетләр, кызлар кердек. Безгә барыбер э, юл ачык иде. Беренче китапларны чыгарганда да журналларга инде әсәрләр китергәндә дә ә хәзерге менә әйтик 20 яшьләргә юл тагын да ачыграк. Бик кызык кызык кына мисал, мәсәлән, мин бер глаголица дигән конкурста жюрида эшлим бу соңгы елларда сигез ел роберт абый белән башлаган идем мәрхүм урын җәнәттә булсын шунда э, унынчы класс кызы иде ул вакытта алина хәбибуллина гран при алды бер ике еллап элек журналга исемем белгече эзләдек инде ул инде әдәбиятны яратсын белемле булсын төпле булсын дип мин алинаны искә төшердем хикәяләр дә чыгып тора шигырьләре дә һәм үзем дә көлеп куйдым аның биографиясен караганда егерме яше тулмаган Шәриф Камал премиясе лауреаты, Илхам конкурсының гран-при иясе, Иделем акчарлагында нәрсәдер, Глагольствода гран-при. Без бит инде чыннан да менә бу яшьләргә никадәр конкурс һәм аларга никадәр юл күрсәтәбез бит үзебезгә күрә. Эшкә чакырып китерәбез. Һәм гомумән менә бүген газета журналлар тирәсендә элек бит мәсәлән сайлап алалар иде. Мәсәлән, мин Шәһри Казанга кергәндә хәтерлим эшкә. 5-6 егет арасыннан сайлап алды мине редактор. Тегә ядатып карап, тырышып, эшләп, җиңеп кырды мине мин урыныма дип әйтергә мөмкин инде. Теләүчеләр күп иде. Ә хәзер без инде мәктәптән башлап, беренче курстан башлап, кылакларыннан тартып үстерәбез. Мин аны яхшымы, начармы икән әйтә алмыйм, ләкин сайлау мөмкинлеге түгел, хәзер менә шулай Үзебез үстерәбез инде яшьләрне. Хәзерге буын яшьләренә мин уйлавымча әдәбиятка керү юлы тагын да кыскарак. Менә сезнең Идел журналы да яңа исем дигән конкурсны башлап җибәрде. Ул яктан караганда менә татар әдәбиятына э, талантлы яшьләргә, теләге булган яшьләргә, милли җанлы яшьләргә юл ачык барыбер, юл туры. Менә беренчедән безнең татар язучысы әз генә аерыла рус язучыларыннан. Рус язучысы, мәсәлән, аларда Ниндидер милләтне саклау дигән проблема ул икенче пландарак. Аларда әсәр һәм язучының үз исеме. Алар шул үз исемен пропагандалау өчен зур көч куялар. Язучы укучылар белән чагышканда да алар менә шул әсәр турында сөйләшәләр, үзенең әсәрләрен тарату турында. Ә безнең татар язучылары алар әле үзләреннән бигрәк телне саклау, Дигән мактатны куя баш куябыз бит инде без. Э, безнең әзминә шартлар икенчерәк. Аннан соң шул ук менә күбесе мәткәзүчләрнең алар катнашалар лабораторияләрдә, алар иң беренче смета җибәрәләр. Ничә сум тора аларның лабораторияләрдә катнашу, башкасы. Безнең татар язучысы Ул инде моны намуслы шрифт санап, балалар бакчаларында, мәктәпләрдә очрашуларга бушка йөри. Бу инде бүгенге заман күзеннән караганда бөтенләй туры килми торган халәт бит инде. Ләкин менә безнең шуңа күрә татар язучысының үзенә икенче миссия дә салынган әле. Теге телне саклау, үз дәсәреннән бигрәк әле тарих белән таныштыру, балаларга тәэсир итү дә инде. Язучының җәмгыятькә тәэсир итүе дөресен әйтергә кирәк ул идеология белән дә бәйле әгәр мәсәлән язучы татарстанда дип әйтик инде мәсәлән татар язучысының абруен күтәрү кирәк икән һәм язучы сүзен ишеттерү аның җиткерү мөһим икән аны бик тиз эшләячәкләр язучыны бездә бит һәрвакытта шулай ул язучы әлбәттә әсәре белән һәр язучы тәэсир итә ала тәэсир итә ала. Мәсәлән, шау-шулы бер роман чыгып, ул аны күпме дә дәрәҗәдә җәмгыятькә тәэсир итә ала, тәэсир итә ала. Ә ләкин гомумән әдәбият һәм язучылар нинди бер э, җәмгыятьнең ке тәэсир итә ала торган зур көчкә әверелсен өчен, ул монда инде дәүләтнең дә кушылуы кирәк әлбәттә. Гасырлар үтсә дә, еллар үтсә дә, гасырлар алышынса да, ул кеше барыбер асылда кеше булып кала бит инде. Барыбер яхшылык, начарлык, э, изгелек, хәсетлек дигән кебек сыйфатлар кеше барлыкка килгәннән бирле, туганнан бирле бар. Һәм язучының да аның сыйфатлары үзгәрергә тиеш дип уйламыйм мин. Ләкин бүген заман үзгә, заман бик мобиль, динамикалы. Һәм үзеннән-үзе, әгәр син үзеңнең иҗатыңны укучыларга җиткерәсең килә икән, язучы да ничектер заманга яраклашырга тиеш. Иң беренче чиратта, әлбәттә, әсәрләр дә язучыдан бик мобильлекне, шушы динамикасы көчле булуны таләп итә әсәрләр. Э, бу инде укучылар нота тоттыру өчен кирәк һәм икенчедән э, хәзерге вакытта язучылар алар э, барыбер менә укучылары белән аралашу системасы да үзгәрде хәзер инде менә социаль челтәрләрдә активлык таләп ителә һәм шушы китапны укучыга җиткерү пиарлау да башка төрле үзгенчәрәк бара хәзер элек мисал өчен укучылар белән очрашу китапханәләрдә мәктәпләрдә клубларда дигән кебек формада булса хәзер бөтенләй башка төрле Хәзер онлайн очрашулар, онлайн аралашулар һәм әсәрне башка төрле үзгә итеп җиткерү модада бит инде. Модада гына түгел, ул заман таләбе. Шуңа күрә язучы иң беренче чиратта шушы үзенең сыйфатларын саклап калган хәлдә һәм камил яхшы әсәрләр иҗат иткән хәлдә дә шушы заман таләпләреннән артка калмыйча аны язылган иҗат ителгән әсәрне укучыга җиткерүнең юлларыннан артта калмаска тиеш инде.